Da ni gyd yn licio gweld rhywun ifanc yn dod i'r brig ym mhrif gystadlaethau'r Eisteddfod Genedlaethol ac mi ddigwyddodd hynny eleni gyda chadeirio Rhys Iorwerth. Fe ganmolwyd i gerddi o i'r cymylau ac yn wir un o'r beirniad yn mentro deud fod Dafydd ap Gwilym neb llai wedi atgyfodi. Ond beth sy'n tanio dychymyg y prifardd ifanc yma o Gaernarfon? Mi gawson ni i gwmnïo mewn dau leoliad yng Nghaerdydd sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth iddo fo. A'r lleoliad cynta ydi Stadiwm newydd Dinas Caerdydd. O Rhys, pam dewis dod â ni i Stadiwm Dinas Caerdydd o bob man? Wel, ers dwi'n ifanc iawn, um, dwi wedi bod yn fan eitha obsesiynol o bêl-droed. Ac er bod Lerpwl efo lle pwysig iawn yn yng nghalon i o hyd, so pan symudis i i ardal Treganna yng Nghaerdydd, nes i, um, wel, un o'r pethau cyntaf nes i oedd mynd i brynu tocyn tymor i, i ddechrau dilyn Caerdydd hefyd. A sut awyrgylch sy yma yn ystod gêm? Wel dyna di'r peth so ma' gen i gerdd dwi 'di sgwennu am yym so odd awyrgylch yn Mharc Ninian dros y lôn odd odd yr awyrgylch yn itha arbennig ac unigryw a bellach sa'm byd yna ond yym stad o dai sy wrthi'n ca'l 'i hadeiladu. Wedyn y cerdd yn sôn am hynny ac yn dechra drwy gyfeirio at y duedd sydd 'na ni fod yn hiraethus ac yn itha nostalgic mewn ffor. Stadiwm Dinas Caerdydd. Ar slwp y rôd yn codi'n bolion hyll o'n blaenau ni. Trwy'r haf mi fu'r cartrefi. Y tu ôl i bob un tŷ mae craith, mae cae hir eithin rhoi'n ei fedd bob Sadwrn fu, a hen gae'r Parc Ninian gynt, y gaer a'i llond o gerrynt ar werth i bawb wrth y bunt. Ond croesi lôn calonnau wnawn o hyd i gaer sy'n iau, un lasach, a'i holl leisiau'n driw i'w ffawd yn cadw'r ffydd, A'u cael nhw mewn cae newydd fer y daith yn herio'r dydd. Yn ufudd i'n hynafiaid, down yno'n dân o enaid, a mai hyn yw'r hyn sydd raid. Wyt ti'n byw yng Nghaerdydd ers dros ddegawd bellach ar ôl dod yma i'r coleg yn y lle cyntaf a gweithio bellach yn y Cynulliad, ond cofi wyt ti go iawn, ynde? Ie, mae'n anodd coelio bod hi'n ddegawd. Mae ma Caerdydd yn rhan eitha pwysig, dwi'n meddwl, o bwy ydw fel person, a ydw i'n hoff iawn, ydw i'n ffond iawn o sawl ardal yn y ddinas, ond ie, fel ti'n dweud, mae'n cofi ydw i dal i fod, a Cynarfon ydy yr adra fel petai. Wedyn mae hwnna'n ma hwnna dyndra, mae um, sawl un arall yn, yn, wedi brofi. Beth am, am bobl yr ardal yma wedyn? Achos mae yna dafarn yn, yn Rhegana lle ti'n reit hoff o fynd. Ydyn nhw'n ymwybodol o beth sydd wedi digwydd i Rhys Orwerth yn ystod yr ha? Wel, so, y dafarn leol lle, lle da ni'n mynd cyn y gem, so, mae'n um, so, mae lle, mae'n dafarn draddodiadol ar sawl ystyr, so, mae'n ymdeimlad eitha cymunedol. A pan, pan gerddi i mewn i'r um, dafarn ar ôl y steddfod am y tro cyntaf, y karaoke full blast. a a mi stopion nhw'r karaoke yn un fan a mi ath y landlord at y meic efo llongyfarch i fi llongyfarch i fi wrth i fi gerdded i fewn a sy'n anhygoel o weld t'od 'dyn nhw'm yn 'dyn nhw'm yn Gymry Cymraeg yym a t'od go brin oedden nhw'n ymwybodol iawn be' be' o'dd yn mynd be' o'dd yn mynd ymlaen ond oedden nhw 'di clywad ag o'dd y balchder o'dd y Cymry di-Gymraeg lleol 'ma yn yn ardal Canton i ddangos yn anhygoel 'de. Dydd Sul yn y Canton Hotel. Ac mi ddown eto i'r Canton Hotel ar fore dydd Sul a'm pennau yn brifo, ac ymddiddanu ac aros am sbel tra bo golau'r haul drwy'r drws yn treiddio. Fan hyn lle mae'r llenni yn agor yn llawn wrth i lwch y bore setlo ei le, mae'r lleisiau a'r sgyrsiau yng nghanol pnawn yn troi yn sŵn canu yn acenion y dre. A'r gwyr yn y gongol, a'u llygaid pell, a'u pennau neu peintiau yn gwenu yn gam, yn estyn dau fys er mwyn cyfarch gwell cyn codi i ddawnsio. A dyna i chi pam y down innau eto i gadw'r oed fel gwnaeth pobl Canton fan hyn erioed.
Pan nath Rhys gyrraedd gadar roedden ni fel ti di cofi sut mae'n roid camol i cofi arall so gath o fwy o stick na'm byd arall rili so. Na, o'n i'n reit proud o'n fo. O'n i'n meddwl bod o'n ennill o rhyw ddydd, ond mae'n sioc i rhywun ennill am o'r ifanc hyn hefyd, so oedd o'n gret.
Be di'r cynllun rwan? Mae'r gadar wedi i hennill, mae honno gen ti yn gyffyrddus, felly be sy'n digwydd nesa? O, dwi'n meddwl bod 'na gynllun. Yym, y peth, peth mwyaf dwi'n meddwl ydy, mae'n siŵr y bydd o'n hwb lly, ac yn, um, ac yn rhoi hyder i fi. Dwi'n meddwl, efallai dim ar brofi di'r gair, ond um, yn sicr yn rhyw fath o garreg sylfaen i fynd yn ymlaen a gobeithio wneud pethau gwell eto. Da. Ydy o'n rhyddhad mewn ffordd? Hynny di, mae hwnna di wneud rhywun tic yn y bocs, achos mae'n bwysau um, lot o feirdd, y beirdd ifanc oedd o flaen eich ton chi o feirdd ifanc fel petai. Ie, yeah, dwi'n siŵr, so, Bysa pawb yn yn deud clwydda, fysa nhw'n deud bod nad ydi e'n ennill y gadair yn uchelgais, ond yym dwi yn mynd i weld o'n fwy fel hwb i fynd ymlaen i neud petha gwell gobeithio yn hytrach na bod o'n binnacle ar fy ngwryw am yn unrhyw fo- fodd dan haul. Wel na, cychwyn, cychwyn efo ec fawr ydi hyn. Llongyfarchiadau mawr Rhys, diolch am y sgwrs.
Croeso.